Il-lenti tagħna sabet il-farfett tax-xewk jew il-painted lady. Il-farfett tax-xewk aktarx huwa wieħed mill-friefet l-aktar popolari fil-gżejjer Maltin. U fortunatament, il-fatt li kapaċi ssibu f'diversi tipi ta' ambjenti differenti jagħmilha aktar faċli biex jitgawda minnha. Għalkemm il-farfett tax-xewk huwa nsett ikkulurit ferm, mhux dejjem faċli li wieħed jinnotah jekk ikun fil-qiegħed, speċjalment bil-ġwienaħ magħluqin. Minkejja l-isem tiegħu, kapaċi ssibu fuq diversi tipi ta' pjanti, u mhux bilfors fuq ix-xewk. Grazzi lil Aaron ta' dawk il-fatti interessanti u r-ritratti vera sbieħ. Sbieħ ħafna, apparti r-ritratti anke l-informazzjoni x'dak li jkun. Anke l-mod ta' kif kitibhom. Isom storja ħelwa hekk eh, li eh, kważi nħoss qed naqra storja u inti toqgħod tismani daqs li kieku qed naqra lek storja fil-fatt. Eh, u fil-fatt eh, kont qed nimmaġina dal-farfett mhm. qiegħed fuq il-ħajt tagħna. Vera għad f'postu llum xi ġmiel ħloqtu 50 ħin. 50 ħin Kważi għaddit sija, imma imma għal da xol kollu. Għadna mux lessi, fadlinna għadħat u ħalajt. Eħe. Għax wara li ċaffat, wara li ċaffat fuq il-ħajt, inħalluk għal-menu tagħti ċafflisa. Imma la, għid li inti li ma parti tal-ħajt għamilt jiena. Tanti eh. perfetta illi ma tistax tinduna li ma parti għamilt jiena. Tara. Xirrit namel mela nikku. Mela ħanamlu l ftit kolla.
Eħe, il-kolla inti imma ħatamela. Iva, iva. Tikem taqbat il-fjura jek biex mhm. tafas tawnek, tlaqna. Ġifiri vera

Irrit nafasa. Iva, ek ma mill-ewel. Jaqbilek ma tiċċajtax, għax u batlet ku weħlet, weħlet. Muxek? Muxek, tikko. Għet inħosni parti mill-proġett issa. Taf kama għadna ek.
Għadna il-mija.
Veru? Iva. Ah.
Ġviri, għet biex tara, ovvjament, għaw ħafna isin differenti, ftit ikbar, ftit iżar, kulur imħaltin, ġviri għandek minnom li għandek Ir-roża kollu, għandek l-oranġo kollu, hemm ftit kannella. L-element, l-aspett tiegħu huwa li għandek xi ħaġa interattiva, mhijiex xi ħaġa ċassa. Fil-fatt, bdejna bil-magħluq u mbagħad bdejna niftħu. Biex eh? aħna wkoll inħallu l-effett tal-ħajt jibqa' jidher sabiħ. Vera ġi sabiħ. U żgur li l-farfett kien jieħu pjaċir kieku ġi hawnhekk. Għax vera, mm. vera hekk, ħloqtu ambjenti kolorit sabiħ. ħafna xogħol Nikola, għax qed ngħidu ftit xogħol, imma biex għamil daw il-fjuri kollha, ħafna xogħol. Ġifieri grazzi tal-paċenzja tiegħek. U llum Nikol ma tantx tkellmet u kienet qisha l-assistenta tiegħi għal pratikament nofs il-programm. Għax jiena mm. kont qed fuq is-seluni waħħalloli mm. għax ma rridx nazzarda li. Ta' Nikol.
għax inti l-importanti jek naqi ma jaġara xej, allura. Bdajt għalli. Xek, u għajja kem ta' kattiva. Eh, imma kien ta' kien il-proġett. Eh, lest il-ġimma d-dihla id-darba li jmiss ħankunu għedin narawħ issa armat bla mara u d-dimu u bid-disin li għanna Grazzi. Grazzi Karlo, grazzi Nicole, grazzi lilkom li segwejtuna, grazzi lil kru kollu ta' television, lill sponsors tagħna u llum grazzi speċjali. Lil Marika Montebello tal-Picturesque li hija l-fotografa uffiċjali tal-programm Vale. U li ila hawn miskina tieħu paċenzja mill-ewwel ħażin. Ġenninnija.